nibdew verament bit-tajjeb il-ġimgħa tagħna fil-kumpanija tal-Prof George Mallia. Kif inti? Grazzi ħafna.
Bastajt li prof, issa allura kuntent jiena, m'għandix eh, tajtek. Dak tiegħek dim talih bla dubju ta' xejn. It-titlu mhux se naqrah kollu għax twil. Marija Santa.
Illum Awtur. Magħna bħala awtur. U awtur kurjuż għalija, x'jienu naqra dwarek, għabbatni ċertu kurżità minn inti. Il-fatt li l-kodba, għamin jina eh, rnexxi li naqra ħafna mill-ktib l-ġdid, frisk, frisk, frisk, u vera.
Il-professur asfur fl-ispazju. U rnexxielek iżżommni, jiġifieri l-kitba għoġbitni ħafna u minn hemmhekk ħa nibda, minn dal-punto. Inti qed titkellem fuq xi ħadd illi inti ġġegħelni nsir nafu, però mingħand ħaddieħor, minn mod ta' kitba. Ekku, ekku. Huwa x-xogħol tal-awtur ovvjament dan. Iva, iva.
Laqatni ħafna kif tikteb. U speċjalment ikun xi ħadd bħall-Professur Għasfur li huwa karattru eċċentriku kważi cartoon fih innifsu. Fatt anke npenġihom il-kotba tiegħi wkoll jiena u meta ġejt biex nagħżel l-istil ta' tpenġija għal dal-ktieb, għal ktieb ta' qablu li kien jismu l-Professur Għasfur. Ekku, fil-fatt għandi dan huwa l-ewwel ktieb. Dak huwa l-ewwel wieħed, u dan huwa l-wieħed li għadu kif ħareġ issa li huwa mhux il-kontinwazzjoni tiegħu, tarax huwa ktieb kompletament differenti, imma bl-istess karattru li huwa l-Professur Għasfur. Sewa. Meta meta kont ħloqtu l-idea kienet illi jkun eċċentriku għall-aħħar imma ovvjament dak it-tip ta' bniedem illi kapaċi jivvinta kollox. Mela aħseb fl-iktar affarijiet strambi possibbli u ħa jivvinthom. Fatt, meta ġej biex impenġih ħadd, mela bilfors irid impenġih fil-forma ta' cartoon. Għaliex? Għax fih nnifsu hu. Bħala bniedem huwa cartoon. Però jekk tippermettili, inti iddiskrivejtu hekk. Kien hemm raġel fartas b'ras donna ballun mifqugħ minn imnieħer twil u taħtu mustaċċi mibruma, u taħt dawk ħalq imbissem 'il fuq minn daħqa minn daqna ppuntata. Ekku.
Kkulurita d-deskrizzjoni. Ekku, fil-fatt meta għedt ir-ras speċi fartas u qisha balluna, l-ewwel ħsibtek qed tiddeskrivi lili. Imma fil-fatt. Jiena persuna diplomatika ħafna, kont sa ngħidlek inti ddiskrivejt il xi ħadd.
Imma mbagħad le, mbagħad sew, meta jiena kont ġejt biex noħloq il-professur Asfur, kont ili ma nikteb ktieb tfal, jien minn dak it-tip li ma tantx nikteb kodba tfal. Il-reputazzjoni tiegħi vordieri hija mibnija fuq ftit kodba biex ngħidlek. Jekk titissejħilha reputazzjoni, insomma, ma jgħidu tfal il-kodba tiegħi fuq. E u meta ġej biex nikteb il-professur Asfur, kont li xi seba' snin ma nippubblika ktib għatfall. Imma meta jien bdejt nikbu, jisu jiena ħobb ngħid kiteb lilu nnifsu. Għaliex tant huwa karattru fabli, tant huwa karattru ħelu, tant huwa karattru biex ngħidlek illi tieħu gost taqra fuqu, sewwa, li jiena u nikteb jiena stess, qas biss ħsibt, Nikteb u l-professur żviluppa f'karattru komplut. Imma raġa ħareġ it-tifel li hemm ġo fik? U mhux dejjem. Naħseb qatt ma tliftu t-tifel li hemm ġo fik. Meta tfal, bil-fors inti tidħol ġo t-tifel ta' ġo fik. Għax inkella ma tiktibx għalihom. Min jien għandi il fuq minn 60 sena. Allura speċi biex jiena nikteb għat-tfal u t-tfal jieħdu gost jaqraw il-kitba tiegħi, bil-fors irid nitkellem bil-lingwa tagħhom. U fil-fatt kont kuntent ħafna għaliex l-ewwel ktieb Bih kollu reġa' stampa Chris Gruppetta tal-Merlin tal-Merlin Publishers kif taf inti speċi ta' ġiri jkun hawnhekk. U mid-dera ntoġob. Fil-fatt meta ħareġ it-tieni wieħed anke xi għalliem ħbieb tiegħi li attwalment jużaw il-ktieb bħala reader fil fil-klassijiet tagħhom, qalu lil Marija Santa tfal kif se jġennu mela. Għaliex.
Fatt waqt konverzazzjoni li kelmi miegħek għax jingħatlek sfortunatament il-qari qed jonqos fit-tfal u mhm. inti raqqat li ehm, ikkwotajt li stħarriġ partikolari interessanti ħafna. L-ewwel it-tfal jaqraw iktar mill-kbar, ejja nibdejlu hekk. Nibdew minn hemmhekk sewwa. It-tfal ovvjament iktar jinsilfu għal dak is-sens ta' fantażija li kapaċi tiegħu mill-ktieb. Sewwa? Issa, eħe, fil-fatt aħna dejjem ngħidu ma ċfalba ta' ġodhom jaqraw għaliex moħħhom fil-mobile, fil-computers, eċetera, eċetera. E, kien hemm riċerka ftit snin ilu fil-fatt l-Iżvezja illi indikat il tal-qas it-tfal Svediżi għax kien eh, testjaw fuq eh, tfal Svediżi, kienu qed imorru lura lejn il-ktib tal-karti. Għaliex? Għaliex ti tiftakar li tfal jħobbu l-innovazzjoni, jħobbu xi ġdida. Issa, il-mobile, il-computer, it-teknoloġija ma ġdida, Saret qadima, da ġdid. Minn fommok le. Ekku, ekku, għetnajt kienet riċerka.
Aħna naħdmu ħafna. Oh, kienet riċerka fil-fond ħafna, seg din it-tfal Maltin jimxux l-istess bħat tfal Svedizi, ma nafx. Li nafu huwa illi bla dubju ta' xej, per eżempju, meta jina nametti miegħek Għandi ħafna x'nagħmel, Stef, illum għarriġ, bħala xogħol, xogħol huwa l-università, u barra minn hekk jiena workaholic minn dak it-tip li għaddej kontinwament. Allura meta anke ħafna skejjel jistidnuni biex immur anke nkellem lit-tfal fuq appuntu fuq dal-ktieb, fuq l-ewwel wieħed pereżempju fuq kotb oħrajn li jaqraw fl-iskejjel, rari ngħid iva. Biss nammetti miegħek xi sena ilu aċċettajt bi skola minnhom fejn kienu qegħdin jaqraw il-Professur Asfur l-ewwel wieħed eh, fil-Form 1. U kieku taf kemm ħadd gost. Kieku taf dat-tfal kif daħlu fil-fond tiegħu dal-karattru u n-nies u jsaqsuni fuq hekk u dak kif ġietek l-idea tal-fekruna titkellem. Sa, il-fekruna by the way titkellem biss jew fl-ispazju jew meta jkunu qed jaqbżu minn dimensjoni għal oħra. Ejja, fil-fatt ma kienx hekk kelb tiegħi, għedtilhom intom titkellmu, le, fil-ktieb biss titkellmu. Ekku, ekku. Imma vedi, anke saħansitra vedi li dan daħlu fil-kurżità li anke saqsewni min kienet dik it-tifla li ddedikajt il-ktieb għalih, li hija t-tifla t'oħti. Kif ġew l-affarijiet li mbagħad waslet feta fejn huma stess kien qed jaqraw fil-klassi. Tista' timmaġina x'bokka miskina. Eh, ma żomma. Qed issemmi l-età ta' Form 1, ġifieri qed tgħid li 10 11 sena. Hekk isu mira bdejt isu bejn 9 u 12 isu isu ma għalkemm anke ta' qablu ħajoġobhom. Jekk it-tfal jħobbu jaqraw, ħajoġobhom żgur. Jiena li fih huwa f'ngħidek qabża ġol-fantażija. L-ewwel wieħed irrakkuntah tifla jisimha Katrin. It-tieni wieħed irrakkuntah Pawlu. Wara li huwa ħabib ta' dik l-istess tifla imma li issa marret l-Awstralja għax kellha xi tija ma tiflaħx, eċċetera, allura Pawlu qed jirrakkonta. Allura minn ktieb għal ieħor dejjem nibdel in-narratur biex indaħħal dejjem elementi differenti tal. U inti naħseb ukoll daħħalt ukoll element għax Intu taqra, pereżempju, beda jiddeskrivi lilu nnifsu Pawlu li m'għandux kwiet, jħobb ħafna l-matematika, wara ftit taqbiżlu jrid jagħmel xi ħaġa. Naħseb provajt twassal messaġġ ta' nafu li sirna nisimgħu ħafna bl-ADHD, bl-awtiżmu, jiġifieri. Pawlu wieħed minn dawk, iva. Pawlu minn dak it-tip li ma għandu paċenzja ta' xejn, imkien, biss imbagħad jekk togħġbu xi ħaġa jiġġennen fuqha. Sewwa? Min jaf kemm hemm tfal bħalu. Fil-fatt l-idea tiegħi kienet ovvjament li t-tfal li jħossuhom hekk, li qegħdin jaqraw il-ktieb, jidentifikaw miegħu, iħossu li huma bħalu. U jekk Pawlu kapaċi jitla' fl-ispazju biex iġġieled l-aljeni, mela, tal-anqas fl-immaġinazzjoni tagħhom, it-tfal li ħajaqraw dal-ktieb l-istess ħaġa ħajħossuhom. Jien għalija kull meta nikteb ktieb għat-tfal, l-intenzjoni dejjem hi li nistimulalhom l-immaġinazzjoni. Illi U iktar tas-subien taħseb? Ma le ma naħsibx ta.
Fil-fatt, l-ewwel wieħed kif għadlek narratriċi kienet tifla, sewwa, u fil-fatt dal-ktieb introduċejt ukoll Professur oħra, il-professur Remxula, illi hija antropologa. Għadri, professur Raġel, jew professur Asfur, u professur Remxula, li hija mara. Ma fejh laqtu dan, għassu, għaliex professur Asfur u mhux eh, professur. Għawnek ħanik ċef da xej, kien laqam għalih, kien laqam speċi biex najdek, għall-ewel Katrin fl-ewwel ksib taħseb illi għax kien isu għasfur, hekk speċi ta' fimt il-vent, il-vent twil. Fil-fatt eventwalment niskopru għaliex se jaħlu l-għasfur għax kien fissat fuq l-idea li jtir. U fil-fatt l-ewwel ktieb jivvinta par ġwienaħ li bis-saħħa tagħhom fil-fatt kien kapaċi jtir. U l-professur Graham Xula li hija biologa wkoll sewwa dejjem kienet issemmi l-Graham Xul u kif eh, il-komunitajiet tal-Graham Xul u qalawilha Graham Xula u tant oġbitha li jistess ta' spiss tiffirma Graham Xula. Allura speċi eh, it-tfal kollha jlaqmu lill-għalliema tagħhom. Għattawk xi naqam fra. Jien għamilt 16-il sena stef qabel ma bdejt l-università, għamilt 16-il sena naħdem fi skola sekondarja. Mela kellek naqra. U żgur li kelli laqab, mhux wieħed u tnejn vordieri, żbiex għax konna fin Benġi kienu qalawwi li Caravaggio darba minnu. Imma l-laqam prinċipali tiegħi dak iż-żmien kelli daqna sewda folta. Kienet vordieri ehm, barabba. Dak kien il-laqam tiegħi is-seminarju konna għaddem jiena. Niftakar li xokk kontajthom għaxin joħroġ ħafna dejjem meta nqaxxar leħja. Allura speċi ta' kont nħalliha ma' sitt xhur u mbagħad inneħħiha. U minn ma naf laqmu wieli sewwa kien wasal iż-żmien neħħi id-daqna. U jarawni waqt l-assembli daw mingħajr daqna. U għadhom kif għalaw li dan imma xorta waħed. Allora, ifimni, allora daw it-tfal ħajidentifikaw ukoll mal-fatt li dawn il-professur tal-bniedem ta' erf kbir il kapaċi jivvinta kollox jew inkella l-professur remxula illi għandha dik il-kapaċità li tanalizza anka id-DNA ta' bniedem f'ħakka tajnu, tivvinta drogi li jistgħu jgħinuh, eċetera, eċetera. Huma wkoll imlaqqmin, allura huma ħa jħossu wkoll anke f'das-sens identifikazzjoni. Għaliex? Għaliex jien professur, ovvja, semmejt inti stess. U minn dak li jkun meta jgħid dak professur, min jaf x'jaħseb. E fil-fatt il-professur mhu xejn, professur huwa bniedem bħal oħrajn li studja. Issa, it-tfal għalihom professur forsi ħaġa li ma tilħaqhiex. Imma kien professur jismu għasfur f'ġieħ il-bambin. Jew inkella l-professur jisimha gremxula. F'daqqa waħda saru aċċessibbli. Din importanti ħafna. Sewa? Ovvjament. Sabiħ, sabiħ dal-konċett li qed li qed tiddeskrivi għax vera, għaliex awtomatikament inti tpoġġi l xi ħadd fuq isek fuq podium, fuq fuq. Mhux veru, eh, mhux veru.
Mhux se jkolli konverzazzjoni miegħu, mhux sa nifmor dak minn jaf kemm għandu speċi. Umbagħad fil-fatt eh, nista' ngħid bil-Prof George, inkredibbli taqbad parla miegħu tinsa li qed titkellem għax. L-isfortuna tiegħi li anke jien ninsa li qed nitkellem u ngħid wisq u li dik il-problema tiegħi imma imma imma imma ifimni dik l-idea u ġal darbek imbagħad tidħol fl-istorja dal-professur inventa spaceship u f'daqqa waħda jirrealizza l-fekruna tirrealizza li ġejjin l-aljeni attakkaw lid-dinja allura rridu jsalvaw lid-dinja. Ovvjament Pawlu jgħat fuq u dimnet u tela maħħom. U ġek, u ġek. Issa, it-nejlu mandom element ta' eh, xaħġa li jtiru, l wieħed kien qed itir, it-tini wieħed fl-ispazju, nassum li diġa bdejt berren għattiret wieħed. U ġa għandi storja miktuba qasira qasira li xaktar xħati derf magazin lokali vordiri li u koll tinvolvi t-tajran, mu se tħol fi issa. Inti kellek xi ħolma ta' tifel li ttir xi darba? Le, ma jien minn dejjem kont ħobb il-fantaxjenza, minn dejjem kont ħobb dejjem kont tifel żgħir. Din kont bookworm, obvious, biex kont imur librerija tlet darbit fil-ġimgħa nieħu tlet kodba fil-vaganzi u nitħamhom kollha. Qatt ma tallimt num, Stef. Għalkemm da sajf prova jgħallimni Fabio Spiteri, ma ma nexilux sissa, imma post post tas-sena d-dieħla. Għaliex, għaliex kont nippreferi noqgħod bil-qiegħda fuq il-blat naqra. Sewwa qatt ma dħalt fl-ilma, u di dik hi. U minn dejjem kont naqra, u l-kotba l-iktar favoriti tiegħi barra s-soltu Enid Blyton, eċċetera, eċċetera, kienu l-kotba tal-fantaxjenza. Dawk il-kotba fejn żgħażagħ għandhom ajruplan li jistgħu jtiru bih, jistgħu jmorru 'l hemm. Allura għalhekk ridt li anke fil-letteratura Maltija għat-tfal. Qed tirrifletti kważi kważi t-tfulija tiegħek. Il-Professur Għasfur fl-ispazju, intom kollha tfal, Illi qrajtu l-ewwel wieħed, ovvjament, iva, litteralment ġimagħtejn hu għadu. Ġimagħtejn ilu ħareġ, iva, daqshekk hu. Għadu tarbija. Huwa wieħed biss, huwa ktieb waħdu, ġifieri mhux bilfors taqra l-ewwel wieħed biex tifhem it-tieni wieħed. Imma, ovvjament, jekk taqrahom it-tnejn tant l-aħjar. Mhux hekk hi, ħalli tkun taf aktar dwar il-karattru u, ovvjament, tagħmel naqra int imbagħad tiġġudika x'tip ta' karattru għandu hu ħalli tibda żżid miegħu. Profs, verament ħadt gost. Basta għidli profs.